Hija r-rieda tal-Papa ta' Franġisku li f'dan ix-xahar, f'Ottubru ta' din is-sena, aħna nibdew proċess li l-Papa qed isejjaħlu proċess sinodali. Il-kelma sinodu tfisser mixja flimkien. Anke l-Konċilju Vatikan it-Tieni sejjaħ lill-Knisja bħala familja ta' pellegrini. Aħna a pilgrim people, aħna poplu pellegrini. Allura il-pellegrin ma jibqax f'post wieħed, Qiegħed f'mixja. Issa aħna nimxu flimkien, l-ewwel nett għandna bżonn nisemgħu 'l xulxin, ikollna wkoll min imexxina, ikollna min jgħinna. Aħna familja, il-familja ta' Ġesù, li hemm bżonn mhux biss nisemgħu 'l xulxin, imma wkoll inħallu lill-Mulej imexxina. Ir-ragħaj huwa dak li jkun fil-bidu tal-merħla biex jagħtiha indikazzjoni, Fost il-merħla biex iħoss it-taħbita ta' qalbha, imma wkoll wara l-merħla kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku biex jimbotta lil min għandu bżonn xi mbottatura. Mhux ilkoll għandna bżonn xi mbottatura? Jalla f'dan ix-xahar t'Ottubru li fih aħna nitolbu l-interċessjoni ta' Sidtna Marija bit-talba sabiħa tar-Rużarju u niftakru wkoll fil-missjunarji tagħna, aħna nitħeġġu fuq l-eżempju ta' Marija biex inkunu dixxipli missjunarji tal-Mulej, u nitolbu wkoll għal dan il-proċess li l-Papa qed iniedi, permezz anke tas-Sinodu tal-Isqfijiet, biex aħna, bħala djoċeżijiet f'Malta u Għawdex, imma wkoll fil-kontinent tal-Ewropa u madwar id-dinja, nisemmgħu l-kelma tar-Raj tagħna, l-Papa, u nkunu tassew familja, li nimxu flimkien. Is-Sinodu tal-Isqfijiet huwa istituzzjoni tal-Knisja Kattolika. Grazzi maħluq għall-Konċilju Vatikan it-Tieni. Ġie kkreat mill-Papa Pawlu Sitta nhar il-ħmistax ta' Settembru 1965.

Is-Sinodu tal-Isqfijiet huwa istituzzjoni permanenti tal-Kulleġġ Episkopali tal-Knisja Kattolika. Kien il-Papa San Pawlu Sitta li ffondah, dan għamlu l-Papa sabiex iwieġeb għall-appell li għamlulu l-Padri Konċiljarji tal-Vatikan it-Tieni. li xtaqu jżommu l-esperjenza ħajja tal-Konċilju li kien għadu kif intemm. Id-dokument li bih ġie stabbilit is-Sinodu Huwa l-ittra appostolika motu proprio, apostolica sollicitudo. Għalhekk din l-assemblea ta' rappreżentanti tal-Episkopat Kattoliku Dinji għandha l-kompitu li tgħin bil-parir tagħha lill-Papa biex jiggverna l-Knisja universali. Id-digriet tal-Konċilju Vatikan it-Tieni Christus Dominus, 28 t'Ottubru 1965, Jiddeskrivi l-korp li kien għadu kif ġie stabbilit hekk. Is-sqfijiet magħżula minn diversi partijiet tad-dinja, b'modi u manjieri stabbiliti jew li jridu jiġu stabbiliti mill-Pontefiċe Ruman, jagħtu għajnuna aktar effettiva lir-Ragħaj Suprem tal-Knisja f'korp deliberattiv li ser jissejjaħ bl-isem proprju tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Is-Sinodu tal-Isqfijiet esperjenza diversi tibdiliet u titjib fil-milja taż-żminijiet. Dan jixhdu d-dokument l-Ordo Synodi Episcoporum, l-edizzjonijiet bħal pereżempju tal-1966, is-sena ta' wara li ġie fondat, dak tal-1969,

data 18 t'Ottubru 1046, integraw is-Sinodu fil-liġi universali tal-Knisja, billi jispeċifikaw in-natura u l-funzjonament tiegħu. Il-President tas-Sinodu tal-Isqjiet mhu ħadd ħlief il-Papa. tal-Knisja Kattolika. Allura, sa mill-fondazzjoni tiegħu sal-lum, is-Sinodu tal-Isqfijiet kellu ħames presidenti, li kienu il-Papa San Pawlu Sitta, il-Venerabbli dalwaqt Beatu Papa Ġwanni Pawlu l-Ewwel, wara 33 ġurnata kien elett il-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni il-Kbir, warajh kien hemm il-Papa Benedittu Sittax, kif ukoll il-Papa attwali li huwa l-Papa Franġisku. Filwaqt li Segretarji Ġenerali kienu l-Pollakk Vladislav Rubin, is-Slovakk il-Kardinal Josef Tomko, il-Belġjan il-Kardinal Jan Pieter Schott, il-Kroat l-Arċisqof Nikola Eteroviċ, illum Nunzju Appostoliku f'Berlin, it-Taljan il-Kardinal Lorenzo Baldisseri u l-Għawdxi il-Kardinal Mario Grech. Allura, x'inhu s-Sinodu tal-Isfijiet? Għax minn hemm irridu nibdew. Is-Sinodu tal-Isfijiet eh, huwa istituzzjoni li waqqaf il-Papa Pawlu Sitta ftit wara li ntemm il-Konċilju Vatikan it-Tieni. Sa ċertu punt anke l-Konċilju jissejjaħ Sinodu għaliex fisser li huma grupp ta' isqfijiet miġburin flimkien u jippruvaw jarfu xi rid l-Ispirtu t'Alla għall-Knisja. Naturalment, l-esperjenza tal-Kunċilju Vatikan it-Tieni kienet waħda sabiħa ħafna, tant li illum għadna qegħdin eh, niskopru eh, it-talim illi tagħna l-Kunċilju Vatikan it-Tieni u Pawlu Sitta xta illi Dak il-proċess ta' tiġdejt, ta' aġġornament kif kien sejjaħlu Ġwanni 23, jitkompla fil-Knisja. Mhux tant ħafif li ssejjaħ konċilju eh, fil-qrib, imma Pawlu Sitta reġa' biex ngħid hekk, qajjem esperjenza li kienet ħafna komuni fl-ewwel millennju tal-Knisja. Jiġifieri fl-ewwel millennju l-esperjenza tas-sinodi, jiġifieri l-isfijiet ta' jew kollha jew ta' ċertu żona jiltaqgħu flimkien, kienet l-ordinarjetà tal-ħajja tal-Knisja. Allura, Pawlu sitta ried li eh, l-Knisja Universali eh, iwaqqaf jew jagħti l-ħajja mill-ġdejt lil din l-istituzzjoni illi prattikament normalment tiltaqa' kull tliet snin. Tajjeb. Naturalment, ġeli jkun hemm argumenti urġenti, allura jissejħu eh, sinodi straordinarji, jew inkella argumenti eh, speċifiċi għal żona. Per eżempju, kien hemm sinodu fuq l-Asja, sinodu fi żmien eh, Ġwanni Pawlu t-tieni. Kien hawn l-Amazzonja bħalissa. L-aħħar wieħed kien fuq l-Amazzonja. Iva, u mxejn b'dan ir-ritmu ta' kull tliet snin. Eh, naturalment, mess lili l-Papa ehm, sejjaħli u billi ta' il-predeċessur tiegħi kien wasal biex jispiċċa eh, bleta eh, rrit jimla din il-tobba, insomma. Miljum tal-fondazzjoni tiegħu sal-lum, is-sinodu tal-isqfijiet kellu ħames presidenti u sitt segretarji ġenerali. Il-presidenti kienu il-Papiet ta' Ruma, San Pawlu Sitta, il-Venerabbli Ġwanni Pawlu l-Ewwel, San Ġwanni Pawlu t-Tieni, Benedittu Sittax u l-Papa attwali Franġisku. Ħa ngħidlek, Alla ħares ma kienx eh, is-Sinodu tal-Isfijiet għaliex kif kont qed ngħidlek dan il-proċess ta' rinnovament tat-tiġdejt fil-Knisja jinħass, tajjeb, ġifieri fejn naf jien, jekk kien hemm bżonn ta' sinodu fuq eh, il-ħajja tas-saċerdoti, kien hemm sinodu fuq eh, il-katekiżmu pereżempju, sinodu fuq il-familja. Da l-aħħar fuq iż-żgħażagħ. Si għamel tnejn fuq il-familja wieħed straordinarju u l-ieħor ordinarju. Eh, tal-aħħar kien fuq iż-żgħażagħ tajjeb u l-aħħar wieħed li semmejt li kien eh, sinodu speċjali kien fuq l-Amazzonja. Jiġifieri fih barka għaliex biex il-Papa jkun jista' jigwida ehm, il-merħla tajjeb il- l-Knisja għandu bżonn tal-għajnuna. u tal-għajnuna ta' l-isqfijiet. Però, din is-sena, jew semmen għal dan is-sinodu li ġej, l-għajnuna mhux biss tal-isqfijiet, imma tal-Knisja kollha kemm hi. Din hija xi ħaġa ġdida eh, fis-sinodu li Sejjer jiġi inawgurat fid-disa' l-għaxra t'Ottubru li ġej. X'inhu l-ġdejt? Il-Papa mhux biss irid jisma' lill-Isifijiet, imma jrid jisma' lill-poplu t'Alla kollu kemm hu. Tant b'tali mod illi l-Isifijiet meta jiġu għas-Sinodu li hija l-aħħar fażi tal-proċess sinodali li jibda f'Ottubru li ġej u jispiċċa f'Ottubru 23, Meta jiġu hawnhekk ma jiġux eh, bil-bagalja tagħhom personali, imma jagħmlu eku iwaslu il-femiet tal-poplu tal-la afdat fil-kura tagħhom. Kiri fi kliem ieħor, eh, għaliex huwa meħtieġ is-sinodu u meħtieġ biex eh, it-treġija tal-Knisja it-tiswir għax il-Knisja tissawwar anke matul iż-żmien Ikollu ukoll l-input tal-poplu t'Alla kollu kemm hu. Membri effettivi tas-Sinodu tal-Isqfijiet huma dawk li jappartjenu għall-Kulleġġ Episkopali bis-saħħa tal-konsagrazzjoni sagramentali u l-komunjoni sħiħa tal-Knisja Kattolika, li ġew eletti mill-konfratelli tagħhom jew ġew maħtura direttament mill-Papa. Dawk li mhumiex membri jistgħu jipparteċipaw ukoll fis-Sinodu. Isqfijiet mistiedna għal raġunijiet tal-kompetenzi tagħhom stess jew għal raġunijiet oħra ta' esperjenza, Ir-rwol tagħhom fi ħdan is-Sinodu f'dan il-każ huwa definit fuq bażi ta' każ għal każ. Sa issa s-Sinodi kienu jiltaqgħu fi tliet forom differenti. Assemblea Ġenerali Ordinarja. Rappreżentanza wiesa' ta' isqfijiet mid-dinja kollha tiltaqa' perjodikament bħalissa kull tliet snin, biex tiddiskuti kwistjonijiet ta' interess ġenerali. Assemblea Ġenerali Straordinarja, rappreżentazzjoni aktar mill-qrib ta' Isqfijiet mid-dinja kollha, tiltaqa' kif meħtieġ biex tiddiskuti kwistjonijiet urġenti ta' interess ġenerali, Eżempju ta' dan kien is-Sinodu dwar il-Familja. L-Assemblea Speċjali hija rappreżentanza wiesgħa ta' istqfijiet ġejjin mill-istess żona ġeografika. Pereżempju, naqbdu l-istqfijiet tal-Ewropa, l-isqfijiet tal-Lvant, l-isqfijiet tal-Amerika Latina sabiex jiddiskutu problemi u temi fejn ikunu jgħixu. Per eżempju, nagħti eżempju, sinodu li sar f'dan is-sens kien is-Sinodu tal-Amazzonja. Il-Papa jista' jlaqqa' assemblea sinodali skont modalitajiet oħra stabbiliti minnu stess, b'mod partikolari anke għal raġunijiet ta' natura ekumenika. Allura, qabel ma nirmwiġbek għal din domanda il-Knisja minn natura tagħha hi sinodali. Ġifieri Poplu t'Alla miexi flimkien, fejn mhux il-ġerarkija, ġifieri l-Papa u l-Isqof, jaħkmu minn fuq, imma jimxu mal-poplu. Anzi, l-Papa Franġisku jħobb jgħid, daqqa timxi quddiem, daqqa fin-nofs u daqqa n-naħa ta' wara biex tkun tista' timbotta. Allura, M'hemmx Knisja jekk mhix sinodali. Anke dan huwa aspett li kien in-normalità fl-ewwel millennju, però maż-żmien donnu intilef. U l-Papa Franġisku jixtieq li din il-marka ta' sinodalità, jiġifieri ta' Knisja poplu t'Alla, Again, rifless tat-tagħlim li tana l-Konċilju Vatikan it-Tieni dwar il-Knisja jiġi iktar imsaħħaħ u imqiegħed fil-prattika. U allura m'hemmx Knisja jekk ma tkunx sinodali. Din hija t-tema tas-Sinodu li jmiss, ġifieri Knisja sinodali fejn hemm iktar Għaqda, komunjoni fejn hemm iktar parteċipazzjoni milli mamdin kollha għalfejn biex aħna nkunu nistgħu inwasslu lil Ġesu Kristu lil bniedem tal-lum. Allura, għad-domanda tiegħek. Jista' jkun hemm knisja mingħajr esperjenza ta' sinodalità ma jistax ikun hemm. Maħniex nivvintaw ir-rota għaliex diġà eh, On paper jeżistu forom, strutturi fejn inpoġġu fil-prattika eh, dan l-istejl, dan il-metodu ta' ħajja ta' knisja, per eżempju, fil-parroċċi. Fil-parroċċi suppost hemm dak li nsejħulhom il-kunsill parrokjali, tajjeb, jew inkella il-kummissjonijiet, il-kummissjoni eh, tal-katekeżi, il-kummissjoni tal-djakonija, tajjeb, eh, il-kummissjoni tal-liturġija. Dawk mhumiex strutturi ħalli jesegwixxu, mhumiex jgħidu darba kien hemm papa kien jgħid jien mhux eh, kollaboraturi rejt imma esekuturi biex dawk li wetqu dak li niddeċidi jien. Il-Kunsil Parrokjali huwa huwa huwa espressjoni ta' din is-sinodalità anke fuq livell ta' dioċesi, il-Kunsill eh, Pastorali, il-Kunsill Presbiterali, tajjeb, il-Kulleġġ tal-Kunsill, hemm diversi eh, diġà strutturi maħsubin anke mill-liġi tal-Knisja. Uħut minnhom mhumiex obbligatorji, allura fejn ma jkunx obbligatorju Ikun hemm min ma. Jiena- Jiena nara ħafna drabi ir-roll tal-Papa triangolu il-ponta ta' fuq. Imma naħseb dal-Papa ġab it-triangolu tal-Papa qiegħda isfel u l-ġiex ponot fuq. Jiġifieri dik Hekk jaħdem. li qed tgħid int eh, jgħid jistqarra huwa stess. Jiġifieri jgħid illi u jsemmi l-piramida flok it-triangolu, no? Jgħid illi hemm bżonn illi l-piramida tinqaleb. Tajjeb, u min qiegħed fuq u ġie msejjaħ biex imexxi, eh, imexxi mhux billi jiddetta imma ikun isfel ħalli jkun jista' eh, iżom wieqfa il-piramida. Infatti, is-sinodalità ġejb ukoll eh, riflessjoni biex ma ngħidx konverżjoni ta' xinni l-awtorità Mhux biss fil-Knisja, għaliex il-kunċett ta' sinodalità ma japplikax biss għall-komunità ekkleżjali, ma ukoll għall-komunità tal-bnedmin, anke għas-soċjetà ċivili, jiġifieri li lkoll nimxu flimkien. Allura s-sinodalità ġġejb ukoll din ir-riflessjoni fuq xi tfisser l-awtorità li mhix qiegħda hemm biex taħkem, biex tiddomina, imma l-awtorità bħala servizz u għalhekk dak il-kunċett li qed tgħid int is-servizz minn isfel u mhux minn fuq. Is-Sinodu jesprimi opinjonijiet u l-membri tiegħu jivvutaw forma konsultattiva, att deliberattiva. Madana kollu bħala regola, il-Papa jieħu spunt mill-konklużjonijiet tas-Sinodu biex jippubblika eżortazzjoni apostolika post sinodali jew dokument maġisterjali li jipproponi riflessjoni mwettqa mis-Sinodu lill-Knisja kollha. Fix-xhur li għaddew, taħt il-gwida tal-Kardinal Mario Grech, is-Sinodu tal-Isfiqijiet biddel ir-rotta tiegħu. Is-Sinodu mhux ħajqfa' dik il-laqgħa tal-Isfiqijiet. fil-Vatikan darba kull sentej kull tliet snin. Issa ser ikun hemm l-involviment tal-knejjes lokali kollha tal-kontinenti kollha tad-dinja kollha. L-involviment tal-lajċi mhux ta' reliġjużi biss. Dan l-eżerċizzju ser iseħħ bejn l-2021 sal-2023. Ħa ngħidlek il-Papa huwa wieħed illi ma kienx preżenti għall-Kunċilju imma huwa frott tal-Kunċilju u jiena konvint li hu jixtieq jara jitwettaq it-talejm tal-Konċilju. Kif diġa għetlek, meta din nitkellmu dwar sinodalità, qed nitkellmu dwar eh, dimensjoni illi il-konċilju jenna eh, napprezzaw meta jitkellem b'tant qawwa u kliem sabiħ dwar il-poplu talla illi dak li ipoġġina fl-imkien hija il-mamudija. Frott il-magħmudija il-kull kemm aħna nieħdu sehem minn dak li nsejħulu is-saċerdozju ta' Kristu, tajjeb, eh, Kristu anke bħala profeta, tajjeb, Kristu anke bħala mexxej, il-kull kemm aħna. Naturalment eh, forum differenti, għaliex imbagħad hemm barra l il-magħmudija hemm ukoll dawk li huma karizmi u ministeri differenti. Imma jieħdu sehem minn din il-missjoni ta' Kristu. U dak taf xi tnejn qed ngħidlek li kull min hu magħmed tajjeb jieħu sehem fil anke fil-profezija bħala Kristu profeta, jieħu sehem anke fit-tmexxija tal-Knisja inkwantu li Kristu huwa sultan. Issa, is-sinodalità tenna biex kulħadd skont is-sejħa tiegħu, skont id-don tiegħu, jipparteċipa eh, f'din il-missjoni. Allura, il-Papa, meta għandu għal qalbu is-sinodalità, għandu għal qalbu it-talim tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Barra minn hekk, ma ninsewx illi il-Papa ġej mill-esperjenza ta' l-apparessida. Tajjeb, fejn hemmhekk eh, Iċ-CELAM kienet ipproduċiet dokument importanti ħafna li għadu validu sal-lum, jgħidulu id-dokument ta' Apparecida, naturalment għall-Amerika Latina, illi tpoġġi l-focus tagħha fuq x'inhu l-poplu t'Alla. Il-Papa was go familjari ma' kurrent fit-teoloġija tal-Latin Amerika li jitkellmu mit-teoloġija tal-poplu t'Alla. Jiġifieri dan kollu eh, jiffurma isawwar il-moħħ u l-qalb ta' Pietru, ta' Franġisku, illi naturalment irejt eh, jgħaddilna ukoll dan il-patrimonju għal-Knisja kollha kemm Il-modi ta' kif wieħed jiċċelebra s-Sinodu tal-Isqfijiet qed jinbidlu. Mhux se jkun limitat biss għall-mument tal-Assemblea li jiġbor lir-rgħajja madwar il-Papa kif ġara fil-passat. L-aħbar kbira hija il-konsultazzjoni, l-ewwel fid-djoċesijiet kollha, imbagħad fil-kontinenti permezz tal-konferenzi episkopali li ser jippreċedu l-laqgħa fil-Vatikan. Dan mhux dwar demokrazija, populiżmu jew xi ħaġa bħal dik, hija l-Knisja li hija l-poplu t'Alla u dawn in-nies minħabba l-Magħmudija huma suġġett attiv tal-ħajja u l-missjoni tal-Knisja. kien hemm min qal li din hija eh, l-istess kelma, jiġifieri totoloġija, ma biss ma nażafx kelm tgħid. Però mhumiex, Għaliex is-sinodalità hija stejl ta' tmexxija, stejl ta' approach tajjeb fil-ħajja tal-Knisja. Mentri s-Sinodu huwa wieħed mill-modi kif ngħixu s-sinodalità. Is-Sinodu tal-Isfijiet, jew kif trid insejħulu s-Sinodu tal-Knisja Universali, imbagħad hemm ukoll is-Sinodi Djoċesani, hemm ukoll is-Sinodu Nazzjonali illum, jew nkella dak li jsejħulu il-Konċilju Plenarju bħalma dak li qiegħed isejr l-Awstralja bħalissa. Dawn huma kollha eh, forum ta' kif eh, titwettaq fil-prattika eh, is-sinodalità. Kif tażel suġġett? Kif taslu biex tażlu suġġett. Tajdu dan da suġġett ħan għamluħ sinodu. Meta jiġi fit tmiem sinodu ta' l-isqfijiet, eh, qabel ma jintem, eh, ikun hemm talba eh, lil dawk li qegħdin jipparteċipaw biex jagħmlu sottomissjoni ta' tliet temi. Tajjeb, jiġifieri jkun hemm madwar 300 isqof, rappreżentanti mid-dinja kollha u dawn eh, jippreżentaw tliet eh, suġġetti. Barra minn hekk, eh, dan is-segretarjat jibgħat ukoll nota lill konferenzi episkopali tad-dinja kollha. Again, u jitlubhom biex jippreżentaw terna, tlet Temi li jistgħu jiġu kkunsidrati għas-sinodu li jmiss. Meta jinġabru dawn kollha, ġifieri dawk li jippreżentaw fis-sinodu u dak li jaslu minnant il-konferenza episkopali, hawnhekk għandna il-kunsill tal-segreterija tas-sinodu li huwa kompost minn madwar 20 bejn kardinali u stfijiet. Il-plenarja ta' il-plenarja tad-dipartiment qisu. U dawk huma eletti minn mill-aħħar sinodu li jkun sar. Eh, Il-Kunsill eh, janalizza dawn il-diversi eh, temi proposti, naturalment jagħmel jagħmel il-lista bil-gradazzjoni, imbagħad jissottometti tlieta lill-Papa. U l-Papa minn dawk it-tlieta jagħżel wieħed bħalma għażel is-sinodalità għal għas-sinodu li ġej. Din it-trasformazzjoni hija espressa fid-dokument dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet li ġej, li se jkollu bħala tema għal Knisja Sinodali, Komunjoni, Parteċipazzjoni u Missjoni. Fl-24 ta' April il-Pontefiċe Ruman approva itinerarju sinodali ġdid għall-appuntament li inizjalment kien skedat għal Ottubru 2022 u li minflok huwa rivedut maż-żmien. Il-modalitajiet bla preċedent għall-vjaġġ lejn l-Assemblea ġew proposti lill-Qdusija Tiegħu il-Papa mis-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet bil-kunsens tal-Kunsill Ordinarju. Għalhekk, huwa itinerarju sinodali mifrux mad-dinja kollha, li ser jinvolvi l-pajjiżi kollha u l-Knejjes partikolari kollha u li se jdum minn Ottubru 2021 sa Ottubru 2023. meta l-laqgħa proprja tal-isqfijiet se ssir fil-Vatikan. Is-Sinodu huwa rivedut u ser isir kemm fil-Vatikan kif ukoll fid-djoċesijiet tad-dinja kollha. Il-Papa Franġisku inawgurah nhar id-disgħa u l-għaxra t'Ottubru li għadda. Fis-sbatax t'Ottubru, l-isqfijiet tad-dinja kollha inawgurawh fid-djoċesi rispettivi tagħhom. Il-proċess sinodali li xtaq il-Papa Franġisku u li Irid iħaddem issa fuq livell tal-Knisja Universali l-Kardinal Mario Grech huwa proċess li jwassal lill-isfijiet li jiġu mid-diversi bnadi tad-dinja biex fl-2023 fix-xahar t'Ottubru niltaqgħu Ruma u nitkellmu dwar il-Knisja bħala familja li timxi flimkien. Wara kollox il-kelma sinodos dan ifisser. Issa l-Knisja tgħix u teżisti fi djoċesi. Allura huwa l-Isqof li huwa r-ragħaj ta' din il-familja, ta' din il-merħla ta' Ġesù, għaliex mhix tal-Isqof, il-Knisja mhix tal-Isqof hija ta' Ġesù Kristu. Imma l-Isqof huwa magħżul biex ikun ir-ragħaj ta' din il-familja li tgħix, f'post konkret. Pereżempju jiena, l-Arċisqof ta' Malta, ir-rwol tiegħi mhux biss bħala Arċisqof imma wkoll bħala President tal-Konferenza Episkopali Maltija, huwa li niggwida l-familja f'dan il-proċess. Issa il-proċess li jrid il-Papa x'inhuwa? Huwa li aħna niskopru lilna nfusna iżjed familja li nisemgħu 'l xulxin u nimxu flimkien. Ħafna drabi, Forsi drajna b'sistema ngħidlek jien u tagħmel dak li ngħidlek. Kultant ikun hemm bżonn dik il-ħaġa, xi ħadd irid jaqta' linja u jiddeċiedi. Imma tajjeb li nisemgħu 'l xulxin, li nagħrfu l-eżiġenzi ta' xulxin. U allura l-proċess tas-Sinodu, b'mod speċjali kif jixtiequ l-Papa, huwa li jkun hemm kważi sena sħiħa ta' djalogu fid-djoċeżijiet u mbagħad bejn l-isfijiet u mbagħad bejn il-kontinenti, U mbagħad is-Segreterija tas-Sinodu tippreżenta l-ewwel dokument, jerġa' jiġi diskuss it-tieni dokument li jgħidulhom l-instrumentum laboris, li huma biex ngħidulk id-draft li fuqhom se ssir id-diskussjoni. Mbagħad issir is-Sinodu tal-Isfidi ċċelebrat f'Ottubru 2023. Jiena wkoll allura nieħu sehem fl-ewwel parti għax irrid immexxi d-djalogu fid-djoċesi. fi ħdan il-Konferenzi Episkopali, fis-sehem ta' diskussjonijiet mal-Konferenzi Episkopali fuq livell Ewropew, għax aħna mal-Ewropa, imbagħad nieħu sehem fis-Sinodu tal-Isqfijiet fl-2023, imbagħad il-fażi t-tielet waħda forsi l-iżjed waħda ta' sfida, li aħna nilqgħu d-dokument li jkun tana l-Papa Ċarament il-Papa wara Sinodu mhux biss jisma' l-isqfijiet imma joħroġ dokument b'er ċertu indikazzjonijiet u mbagħad irridu nimplimentawh. Għax kif qalilna l-Kardinal Grech meta introduċa l-ewwel dokument preparatorju, is-Sinodu mhux biex nagħmlu d-dokumenti imma biex nibdew triq li twassal għall-bidla tal-qalb, tal-mentalità u li Tgħinna biex inkunu familja tassew li nimxu flimkien. Il-fażi djoċesana hija l-hekk skedata minn Ottubru 2021 sa April 2022, li ser tkun konsultazzjoni tal-poplu t'Alla kif indikat mill-Kostituzzjoni Appostolika Episcopalis Communio tal-Papa Franġisku ippubblikata fil-15 ta' Settembru 2018, li tittrasforma s-Sinodu tal-Isqfijiet. Is-Segretarjat Ġenerali jibgħat dokument preparatorju, akkumpanjat minn kwestjonarju u vade mecum. L-istess test jintbagħat ukoll lid-dikasterji tal-Kurja Rumana, lill-Unjonijiet tas-Superjuri Maġġuri, lill-Federazzjonijiet tal-Ħajja Kkonsagrata, lill-movimenti lajċi internazzjonali u lil universitajiet u l-fakultajiet tat-teoloġija. B'mod partikolari, is-Sinodu huwa mifhum bħala proċess magħmul minn tliet tapep. Il-fażi preparatorja, li fiha ssir il-konsultazzjoni tal-poplu t'Alla dwar it-temi indikati mill-Qdusija Tiegħu l-Papa. Il-fażi ċelebratorja, ikkaratterizzata mil-laqgħa tal-Assemblea tal-Isqfijiet fl-Awla Sinodali fil-Belt tal-Vatikan. U l-fażi ta' l-implimentazzjoni, li fiha l-konklużjonijiet tas-Sinodu, ladarba approvati mill-Pontefiċe Ruman, jiġu aċċettati mill-Knejjes kollha. Minn issa 'l quddiem, il-konsultazzjoni fid-djoċesi se ssir permezz tal-korpi tal-parteċipazzjoni mingħajr ma jiġu esklużi modalitajiet oħra li huma meqjusa xierqa biex il-konsultazzjoni innifisha tkun reali u effettiva. Il-konsultazzjoni f'kull djoċesi ser tikkonkludi b'laqgħa presinodali li ser tkun il-mument ta' dixxerniment djoċesan. Wara l-għeluq tal-fażi djoċesana, kull tappa ta' dixxerniment tal-Isqfijiet miġbura fl-Assemblea jibda fil-Konferenzi Episkopali. Dan huwa l-mument għall-abbozzar tas-sommarju, li ser jintbagħat lis-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu, flimkien mal-kontribuzzjonijiet djoċesani. Imbagħad, Is-Segretarjat Ġenerali ser jiffinalizza l-ewwel instrumentum laboris sa Settembru 2022. Il-fażi kontinentali ta' dan il-proċess tiftaħ minn Settembru 2022 sa Marzu tal-2023, fejn fiha jsir djalogu konkret tal-instrumentum laboris, kif ukoll jiġu diskussi wkoll ir-realtajiet kulturali u pastorali ta' kull żona fid-dinja. Għalhekk, se jsiru assemblej kontinentali reali. Il-kriterji għall-parteċipazzjoni tal-isqfijiet u membri oħra tal-poplu t'Alla ser jiġu stabbiliti. Fl-aħħar, Is-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu ser jipproċedi bl-abbozzar tat-tieni Instrumentum Laboris. Is-Sinodu huwa esperjenza partikolari, jiġifieri hemm mumenti ta' ewforija, hemm ta' nawżea wkoll. Jiġifieri r-realtà hija li inti għandek tliet ġimgħat, Kuljum filgħodu u filgħaxija bilqiegħda fuq bank tisma' lil ħutek, jiġifieri hija esperjenza kbira, imma fiha wkoll biex ngħidu hekk is-sagrifiċċji tagħha. Waħda mill-affarijiet li introduċa l-Papa fl-aħħar Sinodu, għalija kien l-ewwel esperjenza ta' Sinodu ddedikat liż-żgħażagħ, huwa li wara ħames interventi li jridu jdumu tliet minuti, waħda mill-affarijiet li introduċa l-Papa Franġisku fis-Sinodu tal-Isqfijiet tal-2018 li kien iddedikat liż-żgħażagħ kien li wara ħames interventi li suppost jieħdu tliet minuti, jkollok it-timer u wara tliet minuti l-microphone ma jaħdimx iżjed, tista' tibqa' tgħid għax ma tinstemax. Jiġifieri inti għandek ħames persuni jitkellmu għal tliet minuti, nieqfu ftit. U nagħmlu ftit riflessjoni. Il-Papa interessanti waqt li jkun qed jisma' jikteb in-noti. U anke f'dan il-mument ta' silenzju nagħmlu qisu żewġ minuti silenzju. Wieħed forsi jara l-mowbil ukoll bis-serqa, ġifieri l-mowba jara ftit xi jkun wasal jew ma wasalx. Imma l-esperjenza sabiħa tas-Sinjur hija li tiltaqa' mal-isfjiet sħabek. Ġeneralment jkunu wkoll wara nofsinhar imqassmin skont gruppi lingwistiċi a bażi tal-lingwa, hemmhekk issar issir taf iżjed lil xulxin. U kultant ikun hemm isfijiet, speċjalment li ġejjin minn konferenzi episkopali kbar, li wkoll jagħmlu attivitajiet soċjali għall-isfijiet jistiednu biex insiru nafu iżjed lil xulxin. Hija esperjenza ta' kolleġġjalità sabiħa ħafna, tgħejjik, Imma għal grazzja t'Alla ma ssirx kull sena, jiġifieri tilħaq tistrieħ bejn sinodu u ieħor. Issa, flimkien mal-mument ta' dixxerniment min-naħa tal-Isqfijiet li jilħaq il-qofol tiegħu fl-Assemblea, hemm il-konsultazzjoni minn taħt. L-istorja tas-Sinodu turi kemm dawn l-assemblaġġi ġabu ġid spiritwali lill-Knisja, iżda wkoll kien wasal iż-żmien għal parteċipazzjoni usa' tal-poplu ta' Alla fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet li jikkonċerna l-Knisja kollha u kulħadd fil-Knisja. Dan huwa fatt tradizzjonali fid-dutrina li jgħaddi mill-ħajja kollha tal-Knisja. Il-Konċilju Vatikani t-Tieni jgħid li l-poplu t'Alla jipparteċipa fil-funzjoni profetika ta' Kristu. Għal dan, irridu nisimgħuh. U biex nisimgħuh, irridu mmorru fejn jgħix, fil-knejjes partikolari. Il-prinċipju li jirregola din il-konsultazzjoni tal-poplu t'Alla huwa l-prinċipju antik li kulħadd għandu jiddiskuti dak li jinteressa lil kulħadd. Ftit ġimgħat ilu, infetaħ dan is-Sinodu dwar is-Sinodalità. It-triq tas-Sinodalità hija t-triq li Alla jistenna mill-Knisja tat-tielet millenju. Dan huwa l-impenn programmatiku diġà propost mill-Papa Franġisku fit-tifkira tal-50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Is-Sinodalità, fil-fatt, jafferma Franġisku, hija dimensjoni kostituttiva tal-Knisja, Sabiex dak li jitlob il-Mulej f'ċertu sens diġà jinsab kollu fil-kelma Sinodu. Is-Sinodalità fil-ħajja u fil-missjoni tal-Knisja. Dan huwa dokument importanti ippubblikat mill-Kummissjoni Teoloġika nhar it-Tnejn ta' Marzu 2018. Bosta esperti jsostnu li dan id-dokument Fih ħafna ikel spiritwali f'dan ir-rigward. Id-dokument b'mod partikolari għandu l-ħsieb li joffri xi linji utli dwar l-istudju teoloġiku tat-tifsira ta' dan l-impenn, flimkien ma' xi orjentazzjonijiet pastorali dwar l-implikazzjonijiet li joħorġu minnu għall-missjoni tal-Knisja. Id-dokument, b'mod partikolari, għandu l-ħsieb li joffri xi linji utli dwar l-istudju teoloġiku tat-tifsira ta' dan l-impenn, flimkien ma' xi orjentazzjonijiet pastorali dwar l-implikazzjonijiet li joħorġu minnu għall-missjoni tal-Knisja. L-introduzzjoni tirreferi għad-data etimoloġika u kunċettwali meħtieġa biex jiġi ċċarat b'mod preliminari l-kontenut u l-użu tal-kelma sinodalità. biex imbagħad jiġi kuntestwali s-sinjifikat u n-novità tat-tagħlim offrut f'dan ir-rigward mill-Maġisteru fid-dawl tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Essenzjalment id-dokument jimpenja ruħu fl-ewwel żewġ kapitli tiegħu biex iwieġeb għall-ħtieġa li jiġi approfondit it-tifsira teoloġika tas-sinodalità fil-perspettiva tal-ekkleżjoloġija Kattolika f'armonija mat-tagħlim tal-Vatikan it-Tieni. Fl-ewwel waħda, immorru lura għas-sorsi normattivi tal-Iskrittura Mqaddsa u t-tradizzjoni biex nenfasizzaw l-għeruq tal-figura sinodali tal-Knisja fl-iżvolġiment storiku tar-rivelazzjoni u biex nenfasizzaw il-karatteristiċi fundamentali u l-kriterji teoloġiċi speċifiċi li jiddefinixxu l-kunċett u jirregolaw il-prattiċità tiegħu. Fit-tieni kapitlu, li jittratta dwar il-pedamenti teoloġiċi tas-sinodalità, huma proposti f'konformità mad-duttrina ekkleżjoloġika tal-Vatikan it-Tieni, billi jartikulawhom mal-perspettiva tal-poplu pellegrin u missjunarju t'Alla u mal-misteru tal-Knisja bħala komunjoni, b'referenza għall-proprjetajiet distintivi ta' għaqda, dusija, Kattoliċità u Appostoliċità tal-Knisja. It-tielet u r-raba' kapitli fuq din il-bażi għandhom l-intenzjoni li joffru xi linji gwida pastorali. It-tielet, b'referenza l-implimentazzjoni konkreta ta' sinodalità f'diversi livelli, fil-knisja partikolari, f'komunjoni bejn knejjes partikolari f'reġjun, fil-Knisja universali. Ir-raba', b'referenza għall-konverżjoni spiritwali u pastorali u d-dixxerniment komunitarju u appostoliku meħtieġ għall-esperjenza awtentika tal-Knisja sinodali, li japprezza l-effetti pożittivi fil-mixja ekumenika u fid-djakonija soċjali tal-Knisja. F'dan is-sens, l-isfida kbira għal konverżjoni pastorali li segwi għal ħajja tal-Knisja llum hija li tiġi intensifikata il-kollaborazzjoni reċiproka ta' kulħadd fix-xhieda tal-evanġelizzazzjoni li tibda mid-doni u l-irwoli ta' kull wieħed mingħajr ma jiġu klerikalizzati l-lajċi u mingħajr ma jiġu sekularizzati l-kjeriċi. Tiġi evitata fi kwalunkwe każ it-tentazzjoni ta' klerikaliżmu eċċessiv li jżomm il-lajċi fidili fil-ġenb tad-deċiżjonijiet. Jiena naħseb illi dan huwa sinodu eh, grazzja opportunità għall-Knisja biex tagħmel daqsxejn eżami fuqha nnifisha u tara kif eh, tlibbes lilha nnifisha il-libsa li ta' il-Konċilju Vatikan it-tieni. Dan mhux sinodu dwar eh, suġġett partikolari, pereżempju il-familja, jew dwar iż-żgħażagħ dak li semmejna fil-bidu, le, dan huwa sinodu dwar eh, xi knisja aħna rridu. Jew aħjar, ittem li dak li aħna rridu xi knisja aħna nemnu u nħossu illi l-ispirtu tal-la irid għall-millennju l-ġdid. Xi rridu għalina stess, għax il-Knisja aħna. Għalina stess, għalina stess. Id-diskors moti fl-2015 mill-Papa Franġisku għal 50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu Meta l-Isqof ta' Ruma tkellem dwar Knisja kostituttivament sinodali, waqt li enfasizza l-urġenza li tkun Knisja ta' smigħ, li fiha kulħadd għandu jitgħallem minn ħaddieħor, iċċara li s-Sinodu tal-Isqfijiet huwa il-punt ta' konverġenza ta' dan id-dinamiżmu tas-smigħ li sar fil-livelli kollha tal-Knisja. Il-mod ta' San Pawlu Sitta kien perfett, li t-tisħiħ tal-awtorità tar-rgħajja ma jistax ikun il-mod ordinarju ta' għajxien ta' komunjoni ekkleżjali, li tinħtieġ ċirkolarità, reċiproċità, vjaġġ flimkien fir-rigward tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom fil-poplu t'Alla. Fl-2015, meta il-Papa Franġisku kien qed ifakkar il-50 anniversarju minn mindu kien iffondat is-Sinodu tal-Isqfijiet, wera, li s-sinodalità għandha tkun it-triq tal-poplu t'Alla fit-tielet millenju. Knisja sinodali hija knisja tas-smigħ, fil-kuxjenza li s-smigħ huwa aktar mis-smigħ. Il-mixja sinodali, jissottolinja l-Pontefiċe, jibda billi jisma' lin-nies u jkompli jisma' lir-rgħajja. Permezz tal-missirijiet sinodali, L-isqfijiet jaġixxu bħala kustodji awtentiċi, interpreti u xhieda tal-fidi tal-Knisja kollha. Il-vjaġġ sinodali, ifakkar fl-aħħar il-Papa, jilħaq il-qofol tiegħu billi jisma' lill-Isqof ta' Ruma. Il-fatt li s-Sinodu jaġixxi dejjem cum petro et sub petro mhuwiex limitazzjoni tal-libertà, imma garanzija ta' għaqda. Is-sinodalità, jafferma Franġisku, toffrilna l-aktar qafas interpretattiv adekwat biex nifhmu l-ministeru ġerarkiku nnifsu. Il-vjaġġ sinodali għandu l-ħsieb li jwieġeb diversi mistoqsijiet dwar il-ħajja u l-missjoni tal-Knisja, u b'mod partikolari kif imfakkar fil-Vade Mecum ippubblikat mis-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu għall-mistoqsija bażika, kif dik il-mixja flimkien li tippermetti lill-Knisja tħabbar l-Evanġelju f'konformità mal-missjoni fdata lilha biex titwettaq illum f'livelli differenti minn dak lokali sa dak universali u x'passi jistedinna nagħmlu biex nikbru bħala Knisja Sinodali. Li nimxu flimkien hija triq kostitwita mill-Knisja Universali, mill-Knisja Kattolika. Jalla il-miri kollha eh, preparati mill-Knisja Universali jintlaħqu f'dan is-sinodu tas-sinodalità. Il-mexxejja tal-Knisja Kattolika jiqpaw eh, nies, jiqpaw umani. Allura m'hemmx triq oħra ħlief nitolbu għalihom. Għax qudiemhom hemm Muntanja ta' xogħol xi jwettqu. L-ewwel fażi ta' dan is-Sinodu li ġej hija l-fażi djoċesana, jiġifieri l-Knisja trid tisma' lill-poplu t'Alla. X'inhu jgħid l-Ispirtu s-Santu permezz tal-Imam Dejn. U din hija fażi importanti ħafna. Fieri jekk ma tirnexxejx l-ewwel fażi ma jirnexxejx is-Sinodu. U dan ifisser illi eh, l-Imam Din kollha, u allura l-Imam Din li qegħdin eh, jisemewna, però anke dak li mhumiex mamdin. Imma għandhom interess Eh, dwar dan is-suġġett jiena nagħmlilhom appell biex meta l-isqfijiet tagħna bħal isqfijiet kollha tad-dinja jagħmlulhom is-sejħa ħalli eh, jipparteċipaw f'din il-fażi ta' konsultazzjoni jagħtu is-sem tagħhom. Aħna għamilna dokument preparatorju u wkoll diġà tradott bil-Malti, ġifieri, u allura jista' hemm aċċess għalih minn kulħadd. Jalla dan id-dokument jasal fidejn eh, firxa wiesa ta' fiħdan il-poplu talla biex inkunu nistgħu nikkontribwixxu dan il-proċess sinodali.